Essalowmaleýkum. Internet platformalarynyň biziň ýaşlarymyza edýän täsiri, asnownom zyýany. Meň wideolarymda gaty gören adamlar we erkek adamlaň gelejegi gyzyňam geçmişiniň möhümligi barada şu günki aýtjak zatlam. Birinji belläp geçesim gelýän tema meň wideomy gaty gören adamlar bar. Ýagny Köplenç köpsi gollow ýigrimi bäş müň ýigrimi alty müň laýk aldy. Maňa gollap ýazanlaňam kommentariýada müň laýk aldy. Ýöne heýt ýazan gyzlar bar. Menem olaň käbirlerini tanaýan profillerine geçip gördüm nähili obraz jizyny alyp barýanynam bilýände kak eta zvuçit men isleşim ýaly ýaşajak sen oglanlara nähili gyz saýlamagyny öwretme sebäbi islän wagtymam isleşim ýalak durmuşym dowam etjek diýen ýaly düşünýän menä indi diýjek bolýan zadym. Ýene-de gaýtalaýan, men geçenki temamda hiç absolýutno kontent goýmakam hiç kimiň göwnüne degesim gelenok. Gidýän ýekejödüm maşyn otlaýanda baýyrlyga gidýän gündiz çüňke, daşlyga seredýände her bir diýjek sözüm kimiň göwnüne degip biler diýende oý pikire gidýände gowy filtrden geçirýän. Indi diýjek bolýan zadym egerde oglan bir gyzy allap men seni öýlenerin lat diýip öz maksadyna ýetýän bolsa O gyzyň raspoloženiýasyny dobiwatsy edýän bolsa, olar özem şo niýeti şonýa gara bolsa, olar ýaly oglanyň özem gelejegi bar, çagalary bolmaly, öz gelni bolar, şoň üçin olar ýaly adam durmuşda hiç haçan gowulyk görenok. Malo towo men gatnaşýan adamlarymyň arasynda şonýa niýetli adam bar bolsa, meň ýüregim ulaýar, men biläýdigim gün aram kesýän. Liçno meň filosofiýam şonýala. Eger-de arassa gyzlara gara niýet bilen seredýän oglanlar, Meň pikirimçe daže şolar ýaladam bilen gatnaşmalam däl olar ýaladam daže seňem arkaňdan erbet hereketler edip biler. Indi ýaňky diýenim ýene bir gezek gaýtalaýan ýa düşünmediler ýada düşünmediksireýaler barmajagyny bilýä bir oglana barmajagyny ol oglanyň almajagyny bilýä we ondada men şuň bilen wagt geçirsem bolýada diýen gyz ine şuda kamera bakyp dura hiç haçan wepaly gelin bolmaýa. Hiç haçan. Indi ýaňky tapawudyny gördüňizmi? Eger-de ýalňyşyp ýaňky ýaly bir oglana özüni aldadan bolsa, olar ýaly gyzyň normalny aýal bolup, ýaňky ýalňyşyna düşülmek şansy bar. Eger-de indi, kanyşna, kimde hemme kişiden sorasaň, men bilemokdym diýer, ýöne niýetini öwrenmeli, onam indiki çemem aýdyp geçer, nädip adamyň ýalanyny anyklamaly. We gaty gören psihologlar bar. Men psihologlara bir zat aýdasym gelýär. Türkmeniň baý milliligi bar, näçe müň ýyllyk taryhy bar. Türkmen soňky, Hudaýa şükür, soňky döwür iň gowy döwürde ýaşaýar. Ýöne öňki taryhy alsak, tehnologiýalar ösmedik, şertler, adamlar bir maşgala gara öýüň içinde ýaşaýar, kondisioner ýok, peç ýok, göz öňüňe getiriň. Ýöne onda-da biziň, men näme üçin psihologiýany halamok diýminde milliligimizi öňe sürjek bolýan. Biziň baý milliligimiz, Şolar ýaly şertlerde-de agzybir maşgalany dowam etmänini etmek üçin näçe müň ýyllyň dowamynda sformirowatsa eden zat. Düşünýäňizmi? Eger-de soňky döwür psihologiýa çykyp uran bolsa, ýaňky ýaly TikTokda men ýumşak dilde aýdaýyn, oňşuksyzlyk tema köpeldi, oňşuksyzlygam köpeldi ýaşlaň arasynda, maşgala guranlarynda. Widimo siziň psihologiýaňyz işlänok. Ýene taryha gaýtmaly, milliligi öwrenmeli, çagalara, ýaşlara şoň ünsüni çekmeli. Milli baýlygymyz, ula hormat goýmak. Şunlukda gaty görenden temasyny men ýapýan. Indiki temaňa geçip gidýän. Erkek adamyň gelejegi we gyzyň geçmişi. Indi men subut etjek näme üçin gyzyň geçmişi möhümdigini. Häzir men bir zat aýtjak. Ony sürüp diňläň, öňki kommentariýa heýt ýazmak üçin girmäň, soňuna çenli diňläň, pikirimi doly ýetireýin. Erkek adam eger-de bir baý maşgalada doglaýmasa, absolýutno nol gymmatlylykly dogulýar. Erkek adamyň gymmatlylygy ýok doglan wagty. Ol gelejekde hünär gurmaly, ökdelemeli, pul gazanmaly, meşhur adam bolmaly, tam öz wostrebowany adam bolmaly. Erkek adam şoň üçin nol gymmatlylykly dogulýar. Aýal maşgala eýýäm dogulanda gymmatly dogulýar we wagtyň geçmegi bilen şo gymmatlygyny saklajak bolmaly. Indi men subut etjek. Mysal üçin marketde, bir marketde sen söwda edip ýörsüň diýeli. Süpüriji bolup, gije-de bir on sekiz ýaşly gyz diýeli, owadan gyz süpüriji bolup işleýär. Ýanka sereden adamlar gör bu gyz nähili ajaýyp, şunýaly owadanlygy bilenem, Şeýle hünäri, mysal üçin, süpüriji bolup işlemäni özünde neme görenok. Görýäňizmi? A erkek adam eger-de oputy we jogapkärçiligi az işde işleýän bolsa näme pikir edýär? Hiç kim şoňa tarap seretmeýär. Daşy oglanlaram gatnaşasy gelmeýär şol ýaly bilen. Ýöne göz öňüňize getiriň, gyzyň durmuşyndaky atmosfera, okruşeniýa nähili, oglanyňky nähili? Şoň üçin gyzyň geçmişi örän möhüm, sebäbi gyz maşgala, aýal maşgala uje gymmatly dogulýar we wagtyň geçmeginde ony ýitirse, ýitirensoň, ol uje özüniň nadýožnyý gapdalynda sputnik bolmak ukybyny ýitirýär, absolýutno ýitirýär. Indiki tema, internet platformalaryň biziň ýaşlarymyza edýän zyýany. Ýaňy bir eline telefon alan gyz, oglan nämä görýär, instagrama girip näme görýär? Daže men şu wagt instagrama girýän-ä. Tam biri super baý, super lýuks maşyn sürýär, biri super owadan. Ondan ýaňky ýalak ýaşlar görýär-de, Instagrama girip e, köpegiňizi lalaşarsyňyz, öz psihikaňa zyýan ýetirmezlik mümkin däl. E, lüboý adam girende görýär, biri senden daýaw kaçok, biri senden pully, biri senden eşiginiň markasy gowy. E, gyzlar hem şolar ýalak e, düşünje bilen girýärler, ýaňky oglanlary görýärler. Mysal üçin, ýaňy maşgala bolup toý eden ýaşlar mysal getirerler. Bir gyz bardy, ortaça bir oglan. Biziň köpimiz ortaça. Mysal üçin, men ortaça. Ortaça maşyn sürýän, ortaça gazanjym bar. I gynansak-da ýa begensekde, şeý diýäýin. Togsan prosent oglan obyçny. Obyçny ortaça oglanlar. Ortaça maşyny bar, ortaça gazanjy bar. Plus minus normalnyja geýinýäler. A galan on prosent ultra baý. Indi ýaňky ýala ultra durmuşyny görkezýänleri görýäler. Onuň ýaňky durmuşa çykdy. Bu merede mümkinçilikleri indi poka şu da ýaňy durmuş ýoluna başlapdy aýtdyk gelejek öňünde. Ýaňky seredýä belli bir atnaşeniýa a öz aralarynda görýäler. Indi internete girýä. Taryhy bir belli bolan käbir Personažlar bar, şeý diýip aýdaýaly. Olaň durmuşy, mysal üçin, ýoluny plýus-minus hemme kişi eşit diýip aýdaly. Ýaňky ýalak gyz seredýär-de, Waý, bu, bu gyz şuny ýalak durmuş alyp barsa-da, muňa soňky çykan telefony ugradýarlar. Buny magazinleň açylyşyna çagyrýarlar. Buly her hili baýraklar gowşurýarlar, konkursdan ýeňijisi bu. To jest ýaşlar aňyrna gidýär, dura birmynt bul sylanýar, a men bolsa şuny ýaly wepaly kow aýal bolup durkam bul maňa nahar bişirdiň naharyň duzuny köp edipsiň diýýär diýýär düşünýäňizmi? I kellesinde ýaňky palonka gidýär. To jest men näme üçin muňa nahar bişirdim bu maňa şu duzul diýýär, a bu günýä durmuş alyp barýar, bulam günýälak bonuslar alyp otyr durmuşdan diýýär. I ýaňky mesele. prosto ölçäp bolmajak derejede ýaş maşgalalaň arasyna zyýan ýetirýär, gaty gaty uly zyýan ýetirýär, şu imенно şu meselelä indi men gyzlara bir gowy laýfhak aýtjak, her bir güýçli oglanyň yzynda bir gyz durýar diýýärler orslarda da bar şu gürrüň za każdym uspešnym muşina stoýit ženşina diýýärler men şo gürrüň bilen ylalaşýan, ženşina katory gowy aýal boldy ärine ýada swaýo wremýa ony taşlap gitdide Erkek adamyň başga ösmekden başga ýoly bolmady. Iki wariantda-da hökman erkegiň ösmeginde aýal durýar diýýärler. Men şo gürrüňi, nu, hökman däl, ýöne köplenç şeýle ylalaşýan. Indi, eger erkek adamyňyz, mysal üçin, size telefoňyza çihol getirdi. Obyçnja çihol, men size bir laýfhak aýtjak. Wau diýýäň, mysal üçin, bir gelin Güljemal diýeli ussagyň howadyny alan adam Maksada diýýär diýeli. Nirden tapdyň sen? Bu prosta çehollyň çehola munýan takty satyn almak gerega. Spasibo diýýän ýaňky erkek adam bilýän näme bolup geçýär, položitelnyý zakrepleniýe, gormonalnyý splesk kellesinde, oppa men çehol alamda şunýa reaksiýa berdi, a egerde men muňa aý telefon alyp bersem näl bolarka diýýär, boldy gitdi ýaňky zaýažynnyý, emosiýaly, indiki saňa maksat telefon almak. Şonýaly etseň erkek adam prosta ýoly öňe

Gazanjym şunça zähmet bilen berkidildi. Olam iň soňunda men negatiw duýgy aldym. Boldy kellesinde psihologiçeskiý zakrepleniýa gidýär. Indi şul adama etmeliler we şeýdip aralarynda sowuklyk girýär. Gyzlara laýyk ýaňky laýfhak, oglanlara-da gelniňiz siz üçin nahar etdimi? Bir täze nahar. Öwren, etjek bol. Tagam süýji bolmasa-da gara, buň tagamyny göräýdä diýýän. Boldy ýaňky bara, indi ýene täze nahar öwrenjek bolýar. Ine dogry atnaşeniýa gyz bilen oglanyň arasyndalaý. Şol adam saňa gowy zat etmek üçin bolly şo zakrepleniýa gitmeli. Şon ýaly ýaşlaň gelejegi diňe öňe we ýagty bolýar. Indi ýene maňa komentaride bir dört bäş sany oglan heýt ýazypdyr sen näme gyzyň geçmişi bolany näme ony akylly syraýaň diýip bolýan. Men bir bir sany mysal getirjek gyzlaň geçmişi barada biz maşyn almana gidýäs. Şonda gowy öwrenýäs, dinkodunýas, görýäs, gowy hemme tarapyndan aýlanyp görýäs i men ýaňky karobkasynda palonka görýän. Şo palonkanam maşyn satyn alamsoň, gije-te maňa on bäş, ýigrimi müň manatlyk çykdaý etjek palonka. Menem şeý diýýän, Hüh, muň öňki eýesi mysal üçin Maksat diýýän. Maksat atlylar meni ýigreneweraý, men prosta kelläme birinji gelen at diýendirin-aý. Dapustim men özüm tapdym şo palomkany ýa-da özi aýtdy Myrat şuň korobkasynda şuny ýalak palomka bar gelejekde döw menem şeý diýýän hä maksada tamam maşyn sürüp biledoňo wot meň sürüş tehnikam bilen şeýle bir şo maşyn gider öz özünden korobkasynyň zady bejerilip gider diýsem maňa samsykdyr edersiňiz gerek ýok bu maşyny satynala nirýe giç palomkasy döwüler goý men şo şo çykdaýja sokularyn düşünýäňizmi. Näme üçin siz bir gyzyň ene-atasynyň beren ýalňyş terbiýesi we şoň hasabyna alan psihiçeski trawmalaryny jogabyny siz çekmeli? Meň maksadym biziň baý milliligimiz, maşgala obşustwo, maşgala indi mysal üçin bir obşustwaň zdarowyý ýaçeýkasy bolmagy, ýaşlar, oglanlar biri-birine prigodnyý adamlary saýlaşmagy, We şeýdip agzybir bolmagy meň niýetim şol. Meň diýjek zatlam şuny görýän ýaşlara peýdaly bolar, internet platformalaryna azyrak giriň, sowukganly serediň, o taýdaky köp zat ýalan, köp goýulýan owadan durmuş, men dogrymy aýdyň özüm bloger bolup ýörün-ä, bloger bolsaňam saňa köp maglumat gelýär, köp ýerlerde aýlanýaň, görýäň, absolýutno ýalan, adamyň internetdäki durmuşyny görýäň-ä, o buň ikiýüzlüligini aýdýaň, absolýutno ýalan, men intäk Bul üçünji kontentim kän gyzykly temalar agzap geçjek. Nädip oglan gyz öz primernik ony köp kişi ýatypdyr da araýa ýene bir tema da men şo şeý diýjek boldum nädip saýlamaly diýjek boldum men bu uly gürleýäň sen o maňlaý diýip ýatypdyr elbetde maňlaý elbetde maňlaý on gürrüňi ýok ýöne meň pikirimçe siziň hiç hiniz öýde oturan dälsiňiz ýassyk ýazyp meň maňlaýymda bolsa aýnadan adyr epesli pul düşerde men baýap giderin diýip onda näme üçin hünär öwrenýäňiz onda näme üçin işleýäňiz Düşünýäňizmi? Ol özüňden maňlaý diýmek, özüňden jogapkärçilik duýgusyny aýyrmak. To ýest, aý, şeýle aňsat bolýar. Psihologişski biz özümizi goraýas, aý maňlaý laý zat diýýäs. Öwrenmeli, taýyn bolmaly. Düşünýäňizmi? Öwrenmeli, taýyn bolmaly. Meň berýän maglumatym size müşaýat bermez. birek-birege hormat goýaly we esasy zat baý taryhymyz, milliligimiz şo zatlara hormat goýmaly, o psihologiýa belli bir krug adamlaň öz jügüsini jügülerini wagtlynça efektdir öz jügülerini baýlaşdyrmak üçin tapylan zat esasy gymmatlylyk esasy işleýän deýstwini gymmatlylyk milliligimiz we daşarky güýçler bar daşyndan gelýän kinolardaky multfilmlerdaky propaganda şekilleri bar. biziň baý milliligimize ters gelýän daýy. Olar ony näme üçin edýär, näme bähbitleri bar, o wideolarda men aýdyp geçerin, gyzykly bolar. Şolar ýaly. Eger-de halan bolsaňyz laýk basyň.